Maiteirory opavavévape mba'éichapa peime tembikovekuéra, como están, ko árape jahechamíta hína ñane rembiaporã, ñamba'apóta ñanerandukápe hína togue porundy pa apy guive porundy pa rundy peve. Vamos a trabajar en nuestro libro de guaraní de la página 93, 94. Peve jareko hína péicha. He'i, Tembiaporã, amoñe'ẽ. Leo. Ka'i jagua ha mbopi. Mbohapy añareĩmba yvy ári ndaje oĩ ojoguáva ha'anga ka'i jagua ha mbopi. Pedro Segundo el Ka'i, Bartolomé Mitre el Jagua, Venancio Flores, Mbopi, La Triple Alianza gua. Mbohapype oñomoirũ a'ndyma vai vai ha ojapomi el contrato oipyhývo el Paraguái. Ogueru ihambakuéra ombohasa el Paraná ohupytývo Bellaco opaitéma oñemoña. Oguerúrõ ohygarata aipomenta ohorasa ha og̃uahẽ kurupaytýpe ojehói yvýpe mása. Péro ñane presidénte ochauka umi tenda ha he'i chupekuéra ndapehasái kamba. Ha notĩri avakuéra ipytũva ko nasiõ ha he'íra'e opu'ãívo jaipyhy la Asunción. Ni añáre remendárõ karaja tujapiru Asunción ndapehechái kamba ky'a tajasu, ohaiva'ekue Natalicio de María Talavera. Ha pejarekovéicharõ peñe'ẽpoty oñe'ẽva hína ñohyrãirõ rehe, oikova'ekue hína pe ñane retãme ñorairõ ambue mbohapy tetã ndiképa, ha'éva Brasil, Argentina ha Uruguay, hérava hína la Triple Alianza, la guerra de la Triple Alianza. Néi, péva ha'e hína opaichárõ, ha jahecha ombojojaha hikuái umi tenondakuéra ko'ã mymba rehe jepa, ka'i, jagua ha mbopíre. Upéi jareko ambue ñe'ẽpoty, ápe he'i péicha. Nde rapykuéra, epokavy'mína mitãkuña che mborayhu jára, tahecha jevy nde juru mboypýri che rapykuéra, nde rova yképe ifamoikutu va'ekue Ñandejára ha ipyko'ẽmíva opytapuku mborayhu ykuéra. Ka'aru pytu jahytomimbi nde rova mbytére ha tory rupápe toñañuã ñane mborayhu, Tuka'erã'avo oñondivemi tojeity ojoapére, tojahu hikuéi nde ratypykuápe umi upe ka'aru. Epukavy'mína mitãkuña che py'ara'ãva ho'usemínte ko ipepoparáva upe ñahatĩ, nde ratypykuápe guare'ymínte oipy'ajukáva ha ipepy'akãme. Omyatỹsete mokõi panambi. Nde rova yképe eikuaa omeputu va'ekue Ñandejára ha ipyko'ẽmíva opyta opupu mborayhu ykua, repukavymírõ mitãkuña che mborayhujára tarokurahéi nde juru mboypýri nde raty pykua. Ohai va'ekue Félix. Fernando. Péva ñahendu hína purahéipe avei hérava nde raty pykua. Néi, jaha mbo'etogueve. Ha mbohovái ka'i karaja ha mbopi rupíverã. Respóndo. Mba'ére oñe'ẽ ko oñe'ẽpoty? Oñe'ẽ hína ñorairõ rehe ajépa. Upéi he'i, Máva reka oñe'ẽ? Oñe'ẽ tapicha oho va'ekue ñorairõhápe, vera. Hablaron de dos, de dos soldados entonces que pelearon la guerra. Mba'e omombe'u? Omombe'u oikova'ekue ñorairõhápe. Nos relata entonces lo que ocurrido en la guerra. Upéi he'i, Ambohovái nde ratepykua rupive, respondo en base a la siguiente poesía que es nde ratepykua, mba'e rehe oñe'ẽ? Oñe'ẽ mboraykúre, habla de amor, ajépa. Mávare rehe oñe'ẽ, oñe'ẽ kuñataĩ ohayhúva reve, habla de una mujer a la cual ama. Mba'e omombe'u? Omombe'u hemiandu ha ipy'ara'ãvera, entonces expresa sus sentimientos y su deseo. Néi. Mandu'arã, para recordar. Oĩ niko ñe'ẽpoty oñe'ẽva ñorãirõ rehe, ahí todo se poesía que habla de guerra, péva héra hína poesía épica. Omombe'úgui umi mba'e oiko va'ekue ñorãirõhápe, mba'éichapa vakuéra oipyterõ heta Paraguáipe, ¿verdad? Entonces la poesía épica relata lo ocurrido en una guerra, cómo los valientes ekombatienteguágui ojedefendieron su país. Ko'ãichagua ñe'ẽpoty oho hína añetegua rehe oikova'ekue rehe peteĩ árape. Entonces este tipo de poesía habla entonces de algún hecho, algún acontecimiento histórico allá. Bueno, upéi he'i, Oĩ avei epoty oñe'ẽ mborayhu rehegua, poesía lírica, la que habla de sentimientos. Koichagua ñe'ẽpotýpe ha'ehára omombe'u ha'e oñandúva, expresa su sentimiento. Ha'ehára ndohecharamói oikóva okápe, no, no, no importa lo que les rodea, el mundo que les rodea, solamente le importa ese sentimiento que él tiene hacia algo o hacia alguien. Katu ehechauka hemiandu tee ha'ete voi omomba'e mombe'u, o mba'e mombe'u néi. Entonces ese es poesía lírica. Épica es cuando habla de hazañas históricas, hechos históricos y poesía lírica cuando habla de amor, de sentimiento. Ha mongoráguicha ombohovái opyta porãvéva el cielo de respuesta correcta. Ñe'ẽpoty, ka'i, karaja ha mbopi ha'e hína, upéicharõ épica. Ha ajépa. ñorairõ rehegua. Ñe'ẽpoty térã tepykua ha'e hína lírica, mborayhu rehegua. Upéi he'i, Ahai mba'éichapa mba'eichaguápa ko'ã ñe'ẽpoty, qué clase, en base a la al título entonces ponemos al lado si es épica o lírica. Rohechaga'u, ahora de sentimiento peva ha'e hína lírica. Upéi he'i ysapy, ysapy resamimi, entonces también es lírica, habla también de sentimiento. Marqués Kachiãi peva ha'e hína épica, Trece Tujuti peva ha'e épica, Oñondivemi, Puntos, Puntos los dos peva ha'e hína lírica, Ha Rojas Silva Recado, entonces la canción tan conocida es una canción épica también, épica. Néi, ha peve ñane rembiapo ko ára pegua jajohecha jevy peve águi.